Apwoyo twatwal tam ma aneno in ipenya kwede ni, Ka jami ma kite eni dong otimme, balle tye ka kwene? Bal ango ma ka kiwiro Rwot i yo ma kite eni-ni, bal ango ma kelo? Ki in ipenyowa ni, Omyero atit kit a Rwot mo i Acoli ki wiro kwede? Atamo ni a litino Acoli kacel ki ludito Acoli, an macalo ladit marwa Omoro, a tic ma atye ka timo pi Acoli-ni ene ni, a pe tye ngatti mo ma katti ki bwora ki ye ni a omyero aper. Akatti, akony, akony paco, pien paco acoli dong atamo dano weng ngeyo ni paco acoli oto. Dong bene kobetti ni eneni i acoli. Litino mukene matino ma pe gingeyo kit piny mo keken, pe gingeyo kit gin mo keken. Ka wawaco wabed ka winyo lok kit lok ki itino de enoni, ci waneko paco acoli-o. Dong lok ma tye ka timme i lobo acoli ma lubbe ki tic. ki cira ma ma naka yang cak ki time i Acholi. Atamo wan ludito ma waparo pi kaka ma watye ki litinowa ma wamito litinowa ole gangi eni pien pe tye kaka mo ma litinowa obibedo iye. Pe omyero waye. Dong, wun Acholi, lok ma luotacana me aryo gin gutimo gin ki Bicop Kitara me Kitgum Diocese me Wiro Rwot me Agoro-ni, pekone tye kit man. ma peya atito pekone, ki ngec ma ki ngec ma yam kipwonya kwede i wang oo, ki ngec dok bene ma an amedo i kare ma adonyo ki tekwaro, telo tekwaro me Acholi, ngec ma an angeyo tye kit man, Wa acak ki i, acak ki kita ki wiro kwede Rwot mo, ka aduk ki pekone en ma otimme ni eni-ni, kiyubo nini, Acholi, Rwot mo ki wiro kit man?

Polle moo nyim lajimo ma enoni gin ma mitte ma pire tek aah lukwe ma mitte en aye aah katikiro katikiro pire tek wuru winy maber katikiro en aye gubedo nge loko ne prime minister prime minister katikiro pa rwot en aye kikwero ki rwot i ot rwot bedo nino adek ma nongo tye i ot ki kore nono bedo ki katikiro ne ki bedo ki dako ne. Bedo ki dakone. Dakone eno kilwongo ni daker ka dong ekwero. Ka dakone peke, bedo ki litino anyira ma peya gineno rok, pe gineno kwer pudi. Gin bedo i ot nino adek ki Rwot. Ka yokke madit bino kato woko, en mano ot. Man okar ot amana ka kitero kato woko, ka dok dugo man okar ot ka donyo i ot. Gin ma mitte me kwer tye mapapato weng, bul mitte kanyo, ogul mitte, tiko cina mitte. Ee, lakwer mukene ma pire tek en aye dako ka Rwot muto-ni, dako pa Rwot muto, eno ni kilwongo ni Dake. Pire tek bene mitte. Ki dong, lukwena, lukwena, lukwena pa Rwot ma a ki i kaki mapat pat ma yang a tipo ye ni gin kakeni enini aye ma i Ker-ri gin kibilwongogi lukwena, pe kaki, pe gia lukwena pe a ki i kaki weng. En lukwena-ni enoni bene en aye, ee, ka dong Rwot kiketo ki wiro Rwot-ri, en gin aye bedo lupok ngec i Ker. Ka dong nino ma dong kikelo Rwot, nino me aryo ma dong bedo nino me aryo kwa piny, kikwanyo Rwot. Ka tye kiro cako lyelo i wi Rwot woko, ka olyelo i wi Rwot dok lyelo i wi litino anyira-ni, mono kikelo nongo kwa piny owiny maber. Ka dong gin lyelo ye wigi oken gi weng kenyo ka dong dok bene ki lyelo ye wi ka ti kiro gin ni weng gi lyelo ye wigi woko kwa piny mu niro me aryo hmm? ci ki dwoko i ot eh? no gubedo i laka lakwac no gubedo uh, rwot kero laka kwac gin bedo i laka kwac ka dong i nino me adek i nino me adek dong rwot ki kelo rwot woko En bedo i laa kwac. Dako ma dakone ka tye bedo i cing rwot tung lacuc. Dake madit ma en aye dako pa rwot ma oto-ri bedo ki cing rwot tung lacam. Ka dong tic matek ma dake-ri timo en aye ka dong okelo rwot woko. Nongo dano kitero ki kany, dano neno ki cen, nongo dano neno ki cen ngat ma Lubele dong tye, ee, lubele, lubele dong tye. Ngat macalo ti Master of Ceremony nongo ocung i wi lubele ka ti ka, ka, ka kupu kin ma ti ka timme. Aang! Dako ma kilwongo ni Rwot Okoro, en bedo ti kakenyu. Aang! Dako, Daker madit ma cware oto, en miyo jami ker ki Rwot, pien en aye gwoko jami ker. Miyo jami ker ki Rwot. Bul en. Tong en me ker en jami ker weng en dako ni miyo ki rwot he? Ka dako ni omiyo jami ker ki rwot, mon diro dong gin onyo moo gi. Ka dong ludiro gutegi dong gi gato agat, gato agat agat dong myero ca ara waciu gin dong bako dog gi ikom rwot ni Lubanga, Lubanga myero okony rwot ni in tin rwot me agoro, rwotwa me agoro tin dong wan. Wakiti in en i kom. Ngat ma loko marac-ce tye nwan jo agoro, dong waketo Rwotwa. Wang ce otero ci otero, wang ce otero ci otero, otero mabor. A In tipo ma nya imiyo Ker-ri ni ogwok wan jo agoro, wabako dogwa ni wun wuti ki Rwot, wukony Rwot wek ogwok Teri en. Ngat ma loko marac. Wang ceng otero ci otero. Wang ceng otero ci otero. Otero mabor. Wan wabako dogwa bene ni, Rwotwa, wun tibu, wumine ryeko wek olor wan jo agor maber. Ka peko tye, ka mony tye, wun wukony Rwot wek jo agor gulor lweny. Wang ceng otero ci otero. Wang ceng otero ci otero. Otero mabor. Ka dong.

Yomcwiny dong cakke. Ee, yomcwiny cakke. En ka kany aye dong. Ka in imito ngalo Rwot, di ingal Rwot i nino, i cawa-ni, i nino eno-ni. Pien pe tye nino mo ma dong, ma in dok ibingalo Rwot. Rwot pe kingalo. Ee, man aye kite kiwiro kwede Rwot. Wun litino acholi, cwinya cwer mada ka litino mukene bedo ka gamo doga i acholi kany liteng teng teng teng teng ni nga ma omiyo mo ma tic ma ma watye ka timone-ni, nga mono mumiyo ma wayenyo ka cam? In ibigamo ki dog, ibigamo lok-ki, wun litino ma wutye ki ka gin, ooh, igamo lok pien kadi ma ma wa kobedo tye iye ka deno can pi wun acholi. En ma wun wutye ka timo tuku ki to paco i ye acholi-ni, mono aye wagamo? Ee, wun ayubo gamo ki tibuwu, nongo dong okelo peko ki litino ma wun wutye kwede, pien tibu me tekwarowa tye. Ee, man aye kit ma Rwot kiwiro kwede litino. Dong gin ma otimme i agor ma bicop kitara gin ki Rwot David oneno acana otimo-ni. Balle tye ka kwene, balle tye bal mo madit adada, pien in opyelo tibu, tibu kwaro pa jo agoro. ma nyuto ni tipo bukeco o i neko dano matek bot gin bene. Gin ma gubedo ni gin gutimo gin-ni, ka guloko mere gin-ni ni giring bot gamenne, kit ma latin moni owacca ki i gin-ne, O, atamo ni myero lok ma in ikatti kwede-ni, ladit bicop ki gine, kinen ki te, gamenne myero gunen ni kit me lingo lok-ki myero kimak mawao. An ngati aromo maka? Pe! Ee, ngat a romo maka pe, an atye ka cuko paco wek okona acoli gudong. Ee, me laro wa Bicop Kitara, wuwiny maber, pien Bicop Kitara bene tye ki litino, Acana bene tye ki litino. Ee, ngat mo ma larowu i pele kit wun wume wumak ma wa gin ma wun wutimo ni, Gin ma romo lwoko laro dano en aye gin ma an abiwaco ni, Kitimo ngo ka gin ma wutimo kit-ta-ni? Bal ma otime ki ker, bal madit kite ene-ni, Ka kimiti ki laa jo agoro, kimiti laa rwot acona, kimiti laa rwot ki laa bicop. Gin ma kitimo bal madit eno ka otime ki ker, pe kitimo ki dyel, kitimo ki dyang. Dyange kitimo nini? Kikwanyo dyang macol ci kinongo lunge yi dyel, lunge yi dyang. Eh, mapat pat, pe langi yit dyang acel keken, dy- dy- dyel acel keken, dyang acel keken. Lungi yit dyange kinongo gi mapat pat ma gin omyera gin gu, gunen yit dyang. Eh, kit ngo ma myera kitim me kwanyo cilo-ni? Eh, pe acel keken. Wangeyo ni yit dyel ki yit gweno tye i yo omiyo anyima, miya pa cwa kuca. En kinongo gin abic ma gin Ticgi me timo ngo? Me neno yi dyangi enoni. Eh? Ci gin ka guneno yi dyangi giwaco ngo ma myero kitim wek ciloni ene ku a. Man kit ma kitimo kede eno. Ah, ladit, in ma ipenya, ah, ara pwoyiwu mada wun jo ma wutye yi radio ah, kobedini wutye wun litino mukene, wukati ki information atir. Ee, man aye gin ma in ipenya ni, Bal dong ka otimme? Bal-li kitimo nining? Kelu bal. Rwot kiwiro nining? Rwot kiwiro kit eno. Pe kiwiro, pe tye ma naka yang i tekwaro pa Acholi gin ma otimme-ni, ya otimme i Acholi. Ludito Acholi, an apwoyowu twatwal kacel ki litino Acholi. Pe kiling lok eni ma otimme-ni. Gibed piny, pe gidaa. Jami i Acholi ka otimme kit eno, pe gidaa iye. Ka dong lok okatti kit bene kiyubo wa ayuba, an akatti pien acu gang oto woko, iwinyo kit litino bako kec, naka mumiyo ki magwar tic. Yin tic a an atye ka timo ni ka yin iweyo itim, yin iromo timo ne? Eh? Yin itimo kor, pien tipo pe kili. An bene tipo aye oora ni lara acoli. En aye oweka iwinyo ka an akatti ki lokke, nongo lokke tek, ngat a romo loko ne pe, dok jok mamalo.